Nha fidju, dja ki el la pode ten serteza ma N ta kuida di el dretu. Dja, ma bu pai sta di tanbê pa nhos. E sta di pa nha fidju, pa bo, pa tudu mundu. Pa tudu kel algen prósimu. Dja, e parabéns. Kima si oji nha fidju fase, fase anu, e N ka ta fase live txeu. Dandi úniku kuza ki N ta fla-u, e ser kel rapasinhu i kedi meu ser kel ki bo bu gosta i i Deus sempre na bu kaminhu pa bu kezi di ma é di bu pai i ma primeru bu sabe ma é bu pai Uhum. nunka ke Kusa ki txiga na bu pai. Bo bu sabe ma N ta ama-u txeu. Bo bu sabe, bo bu sabe. Úniku kusa ki N ta pidi djoz pa kontinua bo si. Pamodi kusa ki é má profundo ki ten na mundu é sima N staba la anu pasadu ku bo. Gastala, ma n ta pidi Deus pa pa sta sempri na bu kaminhu. Exatamente. Pamodi el ten kuza ki é más bunitu, é kel ki nu ta xinti dentu di nos, ki nu ka gosta pa nu fasedu, ka nu fase ninhun.

E os outros e ta txomau di paliblezu si mas akil e e Deus Deus pu fasi un kusa ki ki n gosta e ki n gosta Yeah. dise akil omi ki bu ta xinti orgulhu yo Yeah, mi também dá foi obrigado por se quer por o gastava ali. e e Dani fala kusa Bu sa kusa ki tudu monti omi ta kre, ta kre ten, ka ta konsigi? E ten un fidju. Pa mi, N ten ku i pa txeu. E, ma mi ka bon pai. N poi nha sugundu fidju. Bu atxa ma mi ka bon pai? E bu é bon pai, sin. Dónde pa bu ten kusa ki Kê ka e N ka xinti sábi, má é kuza ki munti algen ka ten koraji obi di di pâpia ku se pai. N ta brinka ku bo, N ta fla-u dja-li N ta toma-u bu mudjer. N ta nu ta brinka é un kuza ki N ta pidi Deus. e da mi saba Deus sempre ku bo e e tudo ta corre direito na bu dia ka bu esquece ma mi bu pai nga ta fala ma ta mal pamodi bu ka ta olha bu ka ta olha yeah, bu ka ta olha ma bu sabe quem é que que que bu pai

Mano ta ama nhos tudo. Kela ki tem pó. E, ya, e vou gostar de mais a pastinha vídeo, ou não, filho? Né? Ya. Muito alguém da fama me cá bom pai. Alguém da filha ainda fica triste. Nem por catinha para andar nhoso.

Prova ta mandá un kuza bu fla manda kel otu más pikinoti. N ka ta nen presiza ta lenbra-l. Ah, ok. Não, kel lá ka tem problema, kel lá ka problema. A mim ka tem problema, a mim ka ta guarda na, na coração. A mim ka ta, ka tem ódio com, e ódio com mim. É, mi tudo coisa é tranquilo. E Dani, eu vou, eu vou, eu vou quase em cima de mim. Au é si ma ue bu é trankilu, é si ki mi é trankilu, é si ma ue ta brinka, é si ki N ta brinka, é si ma ue tudu algen ta faia, ka po leba nada na kurason nau, algen podi fo kili, podi fo kela, bu atxa mi ka ta era tanbe? Bu é si ma bu ta era kel ki bu ta era, Nton bu é si ma bu ta era kel ki bu ta era, abo kel ki bu podi fazi bu fazi, kel la bu ten ki ta pui sénpri na ka, kel ki bu podi fazi bu fazi, kel esforsu ki bu podi fazi bu fazi, ta intende? Si algen for ki di fla kel-la, Ei, sigi bu vida, faze kel ki bu ta atxa ma é dretu pa bo, sigi bu kaminhu. Ei, dja di ku el, na konsigi li si pamo li, i sta fofokeru li. Ma N ta fla-u, Parabens, ba sabi di nha netinhu, Diós sénpri ku bo, i